kana kana maka pfa yehova o luga a sina tshivhi u ḓo ita zwingafhani hola munhu musi vha tshi khou funza mulovhe eri yehova zwifhi hambi ya mafhungo a si a kuma zwine amba wa bveledzisa zwino arali khou ri ndi ḓo tsanga nda bva nga ita ḓulu nda ḓa nda dzula navho ndi ḽeḽo ndi ene amba tsifhele a hu na muṱatisaho a hu na muitiso khani u ya ḓa dzula pisalema ndi kha ḓe mana vha muṱa ndi nga vha vhudza vha nga tama ndi tshi funza swika ndi tshi kovhela ndi tshi tsha vha kovhela
Phisalema 34:18 Yehova u sendela ha vha dzimbilu dzo vunḓekanaho a vha ngo i pfa mani Yehova u sendela ha vha dzimbilu dzo vunḓekanaho ine ni khou vhalisa zwone Yehova u sendela ha vha dzimbilu dzo vunḓekanaho yehova u sendela a tshi khou bva ngei nṱha u sendela ha vha dzimbilu dzo vunḓekanyaho u wa tsa sendela zwi si na ndavha uri wo vha u phongwe wo vha u tshi tswa wo vha u tshi amba mazwifhi wo vha u muthuḓe a vhona mbilu yo kwasheyaho u ya sendela ḓo ni dovha kha ngo vha ḓipfa khwini yehova u sendela ha vha dzimbilu dzo vunḓekanaho ha ha ṱuwi a vhona mbilu yo- yo yo kwashekanaho u wa sendela ndo fhira afho amen amen a vha ri dzhene kha mafhungo a gospel yehova ri a livhuwa ipfi ḽo ḽa vhugala ipfi ḽo ḽa maanḓa ipfi ḽo ḽa khuthadzo ipfi ḽo ḽi tshilaho nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena yesu kristo amen kha buke vhathesaloniki hanefho
vhathesalonika yo thoma 4 13 zwa vhulalaho vharathu a ri funi ni sa zwiḓivhi zwo vhonalaho vha rathu a ri funi ni sa zwiḓivhi ni sa a u khou ambiwa vho no khou aḓela vhusiku a u khou ambiwa vho aḓela u zwino vho lalaho hu khou ambiwa vho ladziwaho nga yesu khristo thi vhango vha ladziwa nge vha thoma vha nwa vhaṅwe vha ladziwa nge vha thoma vhe tshi ṋefu vhaṅwe vha ladziwa nge vha thoma vhe nyana mara ḽipfi ḽa mudzimu ḽi ri zwa vholalaho vha rathu a ri tamini sa zwiḓivhi a ri pfo ndi zwifhio ndi vhafhio vholalaho vholalaho ndi avho vhane vho topiwa muvhilini vho ṱuwa mathena ḽipfi ḽa mudzimu ḽi tshi ri vholalaho i bivhili yo zwi vhea nga nḓila i tshi amba kha bugu ya nzumbululo ḽipfi ḽa mudzimu ḽi ri ha vhonala ha vhonala vho vhulaiwaho nga mabanga vha tshi khou tou ṱhukula mikulo vha vhonana vha tshi rabela vha phanḓa khulwane ya mudzimu vheri malofha avho riṋe a ḓo lifhedzwa lini ro tou ṱhukulekanywa mikulo ro tou vhulawa ri khou tou fiswa malofha avho riṋe a ḓo lifhedzwa lini mudzimu vha zwi vhona uri havha vhathu vho no khou rabela vha khou rabela vha tsini na khuluno ende futhi u iginora thabelo ya havha vhathu zwi ḓo nga vhuvhi hepfhi vharathu vhanga vhananga vhanga dzhiani dzinguvo kedzi ambarani aḓelani matsina vhoṱhe vhane vho no ṱuwa vho ya vha ladziwa pfi kha vha awele ngori vha khou vhalavhala vha khou amba nga mbili vha tshi khou amba na mudzimu vha khou gungula mudzimu muno malofha vhuri nṋe kha likhali fhedzwe hepfi imaninyana vhaṅwe vha vharathu vhavhili vha thome vha tevhele hezwi vha ḓo vha no tevhela he ndi fhedzo i ḓo kona u ḓa shangoni ndi avho vhonalaho avha ḓo ni dovha vha ifa khwine zwi zwa vho lalaho vharathu eh. a ri funi ni sa zwi ḓivhi ni sa ḓo ṱungufhala lwa avho vhaṅwe ni sa ḓo ṱungufhala lwa avho hu na vhane vha a ṱungufhala vha hangwa uri masina mutendi u to aḓela none o to aḓedzwa none nga jesu halleluya kana ri khou tshimbila dza fhethu huna ee vha si na tshe vha fulufhela tshone hu na vhathu vhane a vha na tshe vha fulufhela tshone na zwino hafhanoni vha vhona hu na arali zwithu zwine mudzimu o zwi luka zwa balela vhaṱali zwa balela vhapfumi zwa balela vha maanḓa ndi zwori vha tshi pfa vha khou gai a vha tupuwe zwi matshelo vha nga zwi ḓiri vha khou gai ah, na vha maanḓa nani a vha na tshelede tshelede yawe a i kona u prep a i kona u lugisa uri a tshi fa i ṱaḓulu nani a vha na maanḓa na u tsha tou vha muhagahani a u koni u lugisa nga maanḓa u na vhuhaga hau na swili na khani yau uri u tshi fo ya ṱaṱhulu a zwiho a zwiho a zwi wanala vha nga si ye nga swili vha nga si ye nga khani yori thi nga tendi ndi tshi kokodziwa ndi tshaele ndi ḓo to omelela tsimbi a thi ngayi ndi ḓo omelela a zwiho vho no khou ya ṱaḓulu vha ṱanganedzwa nga jesu

nṋe ndi khou tshiswa lemeli vhathu vhashu tshiswa lemeli ndi tou muzhoma mpanga mbiluni wa tevhedzela wo tshila nga mafhungo ngoho uri u lugise ḽa matshelo ngori ḽa matshelo a thi khou amba ḽa matshelo ḽi no khou ḓa ḽa matshelo ndi khou amba musi wo no gumugumuwa wo no tupuwa wo sutuka hape u tshi sutuka u khou yo kokodziwa nga vhaṅwe maanḓa ane a u thu vhuya wa pfha vhutshiloni hau ha maanḓa tshi vha kokodza a vha no hana ndi vha ḓo pfha vho to fariwa vha tshi khou to kharamedziwa vha tshi khou haningei vha tshi khou vhona vha tshi khou tou kharamedziwa yesaya tshi zwinanisa eri na yohane eri murena khaṱulo dzau a dzi khakhi haleluya nga iṅwe nḓila zwine khaṱulo zwine khaṱulo dza ḓiswa nga yesu kristo a luna khaṱulo na nthihi no khakha arali u khuwa heli no khuwa heli a kwaṱa ḓulu kwaṱa ḓulu a hu no braiba a hu na tshanḓanguvhoni no vha ri ndi dzhene a huna tshanḓa nguvhoni ndi zwino ṱaḓulu ḽi hone na hele i hone u sokou ita vho ndi sokou tou ita vho wa zwi hana u sokou sokou hana